Onyankopɔn wɔ nhyehyɛeɛ a wayɛ de ato hɔ sɛ yɛmfa so mfa nsom no. Na Timothy nwoma a ɛtɔ so mmienu I mu eh, ti baako I mu du mmiɛnsa no, ɔkyerɛ yɛn sɛ Christianity is ordered after a definite pattern. Christianity is ordered after a definite pattern. Kristosom wɔ hɔ no, yɛnsom no yare biara. Onyame wɔ nhyehyɛeɛ de ato hɔ sɛ yɛmfa so na yɛmfa nsom no. Awurade ma yɛn nteaseɛ daa. Amen.
Ma menkae wo biribi. Ɔdɔfoɔ, sɛ yɛka Kristosom a, ɛnyɛ deɛ wopɛ, ɛyɛ deɛ Awurade ahyehyɛ. Ansa na Jesus Christ bɛba asase yi so no, na Onyankopɔn wɔ bea a ɔde nkwagyeɛ ato. Sɛ nnɛ anwummerɛ yi yɛne wo ka nkwagyeɛ ho asɛm, ɛna yɛkyerɛ wo sɛ nnipa a yɛgyee wɔn nkwa no, yɛde wɔn nyinaa ka nnipakuo bi ho, na saa kuo no yɛfrɛ wɔn church. Na wɔ Bible no, asɔre bi wɔ mu. There is a church in the Bible. Yɛka church a, ɛnyɛ dan. Yɛka church a, ɛnyɛ dan a yɛsi. Bible ka church a, ɔkyerɛ nipakuo a yɛyi wɔn ɛfiri sum mu ɛde aba han mu. Eti Bible mu no, nnipa nyinaa a Onyankopɔn gyee wɔn kwa no, ɔde wɔn kaa church ɛyɛ asafo no ho. All the people who were saved were added unto the church. Kolose nwoma no edi kan akyerɛkyerɛ yɛn ama yɛate aseɛ sɛ wɔayi yɛn firi sum tumi mu ɛde yɛn aba ne dɔbɔ no ahennie no mu na yɛbɛka church asɛm bebree na yɛakyerɛw sɛ ɛno mu na nkwagyeɛ wɔ, na wɔn a yɛagye wɔn nkwa no, Awurade de wɔn aka church no ho. Enti sɛ yɛagye wo nkwa ampa ara a, yɛde wo bɛka church no ho. Ɛyɛ church bɛn a? Bible no bɛkyerɛ yɛn. Ansa na Yesu Kristo bɛba no, sɛ Awurade bɛgye obi nkwa a, Jewfoɔ no mu deɛ, Ɔde ne mmara ne n'ahyɛdeɛ maa wɔn. Enti sɛ wɔdi so a, na wɔn wɔ nkwagyeɛ. Exodus chapter 19 verses 3 to 8 yɛnkan ɛberɛ no nti, na mmom ɔdɔfoɔ twerɛ to hɔ na wara wakenkan. Yɛ te sɛ Bereani no na wunu nyansa bebree wɔ aberɛ a woretwerɛtwerɛ nsɛm no na woakɔ fie akɔhwɛ sɛ saa na ɛteɛ pɛpɛɛpɛ anaa. Exodus nineteen three to eight, Awurade kyerɛɛ yɛn sɛ N'asɛm ne N'ahyɛdeɛ, N'apam, Ɔne Israel ɛna ɛyɛeɛ. Ɛna Psalm one hundred and forty seven verses nineteen and twenty, woabie hɔ a, ma yɛnka yɛn anom wɔ mu na yɛnya baako no, na yɛbɛhunu sɛ Onyankopɔn ɔman Israel. Aman no nyinaa mu no, Israel ne ɔman a ɔde n'asɛm, ɔde n'apam, ɔde n'ahyɛdeɛ, ɔde ne mmara maa wɔn. Enti sɛ wɔdi so pɛpɛɛpɛ deɛ a, na wɔn wɔ nkwagyeɛ. Yɛnkɔ. Nnwom nwoma deɛ ɛtɔ so ɔha aduanan nson nkyekyɛmu dunkron ne aduonu no. Yɛnkɔ. Ɔyi n'asɛm kyerɛ Yakob. Ɔde n'ahyɛdeɛ ne n'atanmudeɛ kyerɛ Israel. Ɔnyɛɛ ɔman biara saa da. Hallelujah.
Amen.
Na n'asɛm nso. Na n'atemmudeɛ no, wɔnim. Ɔyii n'asɛm kyerɛɛ Jacob. Ɔde n'atemmudeɛ kyerɛɛ Israel. Na ɔnyɛɛ ɔman biara saa da. Na n'atemmudeɛ no, Awurade atemmudeɛ no, aman a aka no, wɔn nnim. Enti Israelfoɔ mu deɛ, Awurade mmara a ɔde maa wɔn no, sɛ wɔn di so pɛpɛɛpɛ a, ɛnneɛ na wɔn wɔ nkwagyeɛ. Wɔn a ɛdii so no wɔ nkwagyeɛ. Amanaman a aka a wɔamfa ne mmara amma wɔn no, Romanfoɔ nwoma no kyerɛ yɛn sɛ wɔnam wɔn ahonim so Ɛyɛ deɛ ɛtene a, Awurade bɛgye wɔn nkwa. Aman aman a aka a wɔnyɛ Israelfoɔ na Awurade amfa ne mmara ama wɔn no, Romans chapter 2 verses 12 to 16 kyerɛ yɛn sɛ, sɛ saa nkurɔfoɔ no wɔdenam wɔn ahonim so ɛyɛ deɛ ɛtene, wɔn ahonim kyerɛ wo sɛ mɛnkum nipa na wɔankum nipa, wɔn ahonim kyerɛ wo sɛ yɛ papa, boa ohiani, Boa deɛ ne ho akyere no, na woyɛ saa a, Awurade bɛhwɛɛ no na wagye wɔn nkwa saa berɛ no mu, berɛ a Jesus Christ no nyɛɛ dɛn? Ɛnya mmaaeɛ no. Ebiom, berɛ a Yesu aba, ɛfiri John the Baptist apɛn so, ɛne berɛ a Yesu da so yɛ n'adwuma ɛwɔ asase so no, saa berɛ no so nyinaa no, akyɛm a na wɔaka no sɛ, monsakra mo adwene, na ɔsoro aheman no ayɛ dɛn? Abɛn. Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent, for the kingdom of God is at hand. Saa berɛ no, Jewfoɔ no mu Awurade asɛm ɛne John the Baptist asɛm a ɛno ne sɛ repent, monsakra mo adwene na ɔsoro ahemman no abɛn no. Wɔnam saa asɛm no so ɛna wɔde gye nnipa no nkwa. Na saa berɛ no ara mu no, John the Baptist ɔrekyerɛkyerɛ no, na ɔrebɔ bebree asu. Na Bible no kyerɛ yɛn sɛ John asubɔ no, ɛyɛ baptism unto repentance. Enti saa berɛ no, onipa anya nkwa among the Jews a, it was due to John's baptism, it was due to repentance. And it is possible sɛ, korɔmfoɔ no a na ɔsɛn asɛnnua no so no, na saa kwan wei wafa so It is possible, we don't know, we are just conjecturing. Ebeduru hɔ ɔbɛbusa saa, ti midi kan yi wɔ asomsi ansa. Na mmom, abere a Jesus Christ anya aba asase yi so deɛ, na wawie n'adwuma nyinara, na wawu na wasɔre no, after the resurrection, Baabi a Awurade de nkwagyeɛ hyɛeɛ, yɛbɛhunu wɔ Mark chapter 16 verses 15 to 16 na yɛntie Onyame asɛm.
Marko asɛmpa eti edunsia kyekyɛm dunum ne edunsia no na ɔse wɔn sɛ monkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no mfa nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa deɛ ɔgye die na ɔbɔ n'asu no Wɔbɛgye no nkwa, na deɛ ɔnnye nnie no, wɔbɛbu no fɔ. Hallelujah.
Amen.
Kristo ka kyerɛɛ asomafoɔ no sɛ wɔnkɔ wiase nyinaa na wɔnkɔka asɛmpa no particular message ɛnkyerɛ wiase nyinara na deɛ ɔbɛgye adi na wama kwan ma yɛabɔ no asu no, saa nipa no, wɔbɛgye ne nkwa. Procedure, method, process, plan, na yɛbɛkyerɛkyerɛ mu bebree ansa na no ma yɛnte aseɛ sɛ wɔgye wo nkwa a, wɔngyaa wo kɛkɛ, wɔde wo ka asafo bi ho. Na yɛakenkan ahunu wɔ Kolose ti baako yi mu du mmiɛnsa ne du nan no.

Frɛ a wafrɛ yɛn no, wayi yɛn afiri baabi na ɔde yɛn aba baabi. Enti wote church, church, church a, Colossians one thirteen, the Greek word ekklesia was used. First Peter two nine, the Greek word ekklesia was used. Second Timothy one nine, the Greek word ekklesia was used. Greek word ekklesia no kyerɛ sɛ English mu de ɛse church, na Greekfoɔ ka saa a, asɛm no asekyerɛ paa yɛ nnipakuo bi a yɛreyi wɔn. Ɔdɔfoɔ, Awurade church no, ɔkaa ho asɛm hyɛɛ ho nkɔm mfeɛ bebree mu ansa na church no ɛrebɛba. Jeremiah kaa bi, Daniel kaa bi. Isaiah kãa bi. Ediyifo bebree hyɛɛ church no ho nkɔm ansa na church no rebɛba. Na Amos ti mmiɛnsa emu nson ka kyerɛ yɛn sɛ Onyankopɔn renyɛ biribi wɔ abere a ɔnni kan nna no adi nkyerɛ n'adiyifoɔ no. Enti Onyame yi kyerɛɛ n'adiyifoɔ no Church no a Yesu Kristo wuo akyi ɛrebɛba no. Awurade bɔ ho dawuro ɛnam adiyifoɔ no so. Yɛnhwɛ Jeremiah 31 verses 31-33 na yɛntie asɛm bi ɛfa Church no ho.
Odiyifoɔ Jeremia nwoma a ɛti aduasa baako nkyem aduasa baako kɔsi aduasa nnan no, Yɛnkɔ. ɔse, Hwɛ! Nna bi reba, Awurade asɛm nie, sɛ me ne Israel fie ne Yuda fie bɛpam apam foforɔ, Aha! ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agyanom pameeɛ Aha! ɛda a meresɔe wɔn sɛ meyi wɔn afiri Misraim asase soɔ, a wɔn deɛ wɔbubuu m'apam Ɛberɛ a meyɛ wɔn kunu no, Awurade asɛm nie, ɔse, na yei ne apam a nnɛ no akyi me ne Israel fie bɛpam no, Awurade asɛm nie, Mede me mmara bɛhyɛ wɔn yam. Awurade de ne mmara bɛhyɛ ne mma no yam. Na matwerɛ no wɔ wɔn akoma mu. Na ɔbɛtwerɛ wɔ wɔn akoma mu.
Na mayɛ wɔn Nyankopɔn.
Na ɔno Awurade no ayɛ ne man no Nyankopɔn. Na wɔn nso ayɛ me ɔman. Hallelujah.
Amen. Saa ara na Isaiah kaa ho asɛm. Yɛntie kakra mfiri Isaiah so nkyɛn. Isaiah chapter 2, verses 1 to 3. Odiyifoɔ Yesaia nwoma eti mmienu nkyɛn baako de kɔsi mmiɛnsa no ɔse asɛm a Amos ba Yesaia hunu no wɔ Yuda ne Yerusalem ho nie na ɛnna a ɛdi akyire no mu no Awurade fie bepɔ no bɛtim hɔ ata mmepo atifi Awurade fie bepɔ Ebetumi ataa mmepɔ nyina ara atifi. Na wama so asene nkokoɔ nyina ara. Na wɔbɛma Awurade fie bepɔ no akyɛn nkokoɔ nyina ara. Na amanaman nyina asene yuu aba ho. Aman nyina ara bɛse yuu akɔ saa Awurade fie bepɔ baako no, ɛno nko ara ho.
Na aman pii bɛkɔ akɔka sɛ. Na aman no bebree bɛba abɛka sɛ. Mommra ma yɛnkɔ Awurade bepɔ so. Mommra mɛse ma yɛnkɔ Awurade bepɔ so. Yɛnkɔ Yakob Nyankopɔn fie. Na yɛnkɔ Yakob Nyankopɔn fie. Na ɔnkyerɛ yɛn n'akwan.
Na ɔno ɔbɛkyerɛ yɛn y'akwan. Na yɛnnante n'atempɔn so. Na yɛnyɛ nante n'atempɔn so. Na Zion na mmara bɛfire.
Awurade mmara bɛfiri Zion na aba. Na Awurade asɛm afiri Jerusalem. Hallelujah.
Amen.
Awurade asafo no hyɛ aseɛ wɔ Jerusalem. Asafo bebree de yɛte din ɛnnɛ. Question ne sɛ, yɛhyɛ aseɛ firi he? Mefiri la asɔre kɛseɛ bi wɔ Ghana akɔ wiase mmerɛ bebree la hɔ na ɛhyɛ aseɛ firiiɛ. Bible mu asɔre no a wɔhyɛɛ ho nkɔm no deɛ wɔse Jerusalem na ɛbɛhyɛ aseɛ firi. Na wokan Acts, Asomafoɔ Nnwuma no ti mmienu a, ɛdi adanseɛ sɛ ampa ara Awurade asafo no ne wuo akyi ɛrebɛhyɛ aseɛ no, Jerusalem ne bea a ɛhyɛ aseɛ. Awurade ma yɛn nteaseɛ daa. Amen. Daniel kan bi.
Yɛntie Daniel deɛ no kakra na yɛmmra apam foforɔ mu. Daniel 2, wohyɛ aseɛ firi verse 31 a, wobɛnya asɛm no kama na mmom ɛguawie 44. Yɛnkan 44 no. Daniel chapter 2 verse number 44. Let's hear the word of God. Daniel nwoma ti mmienu nkyekyɛmu aduanan nnan. Ɔsena ahemfo no nna no mu no. Ahemfo no nna no mu no. Ɔsoro Nyankopɔn bɛma ahenni a wɔrensɛe no da. Ahenni ahenni bebree reba na ahemfo no redi ahene no. Onyame bɛma ahenni bi a wɔrensɛe no da. Na wɔrengya n'ahenni mma ɔman foforɔ bi nso. Na Awurade ahenni a ɔde bɛba no Wɔrennyaa mo ɔman foforɔ biara. Na ɛbɛbubu ahennie hodoɔ no nyina ara amena sa. Na Awurade Nyankopɔn ahennie no bɛsɛe wiase ahennie ahodoɔ no nyina ara. Na ɛno deɛ, ɛbɛgyina daa. Hallelujah!
Amen!
Awurade ahennie no, a ɛno ara ne N'asafo no, Ɔse ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛtim hɔ daa.
Awurade ma yɛn nteaseɛ.
Amen! Afei yɛba New Testament a, Jesus Christ, Wahyɛ bɔ, Wɔ bere a ɔte ase na ɔyɛ n'adwuma na onnya nwuiɛ no, ɔkyerɛ yɛn deɛ ɛbɛsi. Na ɛhɔ ɔyusu the church and the kingdom interchangeably ɛresi so dua sɛ Awurade asafo no, Awurade kuo no, ɛno ara na ɛsan frɛ no Awurade ahennie no. Matthew chapter sixteen, hyɛ aseɛ firi verse thirteen.

Ɛde sɛ, Some say that thou art John the Baptist. Ebi se wone Yohane Suboni no. Some, Elias. Ɔne n'asuafo no nam na wɔbisa sɛ, Na me koraa nipa se mene hwan a? Na wɔyi n'ano no, ebi se, Wone Jeremiah. Wone oh. Yohane Suboni no. To aso ma yɛn. Or one of the prophets.
Anaasɛ adiyifoɔ no mu baako. Verse 15. Aha.
He said unto them. Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ. Whom say ye that I am? Na mo ankasa so mo se mene hwan a?

Nhyira ne wo, Simon, Yona ba. For flesh and blood hath not revealed it unto Ɛnyɛ thee, honam ne mogya na eyi wei kyerɛɛ woɔ, but my Father which is in heaven. m'Agya a ɔwɔ soro no na eyi akyerɛ woɔ. And verse 18, Aha, And I say unto thee, me nso meka kyerɛ wo sɛ, Thou art Peter, wo, wone Petro, and upon this rock I will build my na church, ɔbotan yi so na mede m'asase no bɛ- eh, m'asafo no bɛsi.
and the gates of hell shall not prevail Nyabotrɛ, against it. nyabotrɛ, nyabotrɛ.